טראמפ אונזער פרעזידענט ירום הודו דער טראמפ דער קנאי נהורא דער אים אים האט מען געוואלט שיסן איינמאל און מען האט אים שוין געוואלט שיסן א צווייטע מאל ער איז שוין יעצט אין א מצב פון והואיל אים שיסן שוין סויעך סויעך מען הערט נישט אויף מען הערט נישט אויף יעצט לעצטע וואך ווייטער געווען א מעשה וואס איז פשט אז אז אז דער פריערדיגער פרעזידענט ער לעבט נאך כ'ווייס נישט ווי ווי ווי האלט מען מיט אים מען האט נישט געהערט ער איז נישט ער איז בחזקת אז ער איז געשטארבן אזוי ווי דעמאלטס ער איז נישט ווען מ'וואלט געהערט אז ער איז אויפגעשטאנען. פארוואס איהם האט מען קיינמאל נישט געזוכט צו שיסן? קיינמאל נישט געווען א א אטעמפט אוו אסעסינעישן אויף ביידן, קיינמאל נישט, פארוואס נישט? איז פשוט וועט מען זאגן ער איז געווען א גוטער פרעזידענט, קיינער זוכט נישט צו שיסן א גוטער מענטש, יא דאס איז די סיבה? נישט ממש, די סיבה איז ווייל אז דו טוסט גארנישט ווער זוכט דיך צו שיסן? קיינער זוכט דיך נישט צו שיסן. אז דו זעהסט אז מען זוכט איינעם צו שיסן א גאנצע צייט מוז זיין he is doing something right, עפעס טוט ער ריכטיג און ער רעגט אויף מענטשן. עפעס רודערט ער, אז ער רודערט וויל מען אים שיסן. שוין דאס האב איך געהערט. איך האב שפעטער געטראכט אבי סאיז דאס א מורא'דיגע רעיון, סאיז א מורא'דיג מתסכל, ווען א מענטש זעהט אז ער האט ירידות, ווען ער זעהט ער האט שוועריקייטן, זאכן קומען אים אן שווער אין לעבן, דאס איז א סימן יו אר דואינג סאמטינג רייט, די טוסט עפעס ריכטיג. אונזער שכל פרובירט די גאנצע צייט צו זאגן אז ניין, אז איך זעה די רבונו של עולם געבט מיר אזויפיל שוועריקייטן, עפעס האט מען פארגעסן פון מיר אין הימל, ווייסט איך ווייס נישט וואס, איך גיי צו קברי צדיקים, איך דאווען, יעדער איינער זעט מופתים, איך זעה נישט גארנישט, איך יעדער איינער זעט דאס, פערציג טעג תהלים, איך האב שוין געזאגט אכציג, איך האלט שוין ביי הונדערט און פערציג, נאך אלץ גארנישט געשען, איך מיין מען האט פון מיר פארגעסן. אפשר איז פונקט פארקערט, אפשר אז מען שטעלט דיך אונטער אזעלכע מיני שוועריקייטן מיינט עס אז דו טוסט עפעס יא ריכטיג, עפעס רידערסטו יא דארטן, אפשר מיינט עס אז דו טוסט עפעס מער, איך דענק נאך אז יא א שיינע פאר יאר צוריק האמיר עפעס גערעדט מיט מיט הרב הרב החסיד דער מגיד מישרים ר' בערל טויבער זאל זיין געזונט אויף אריכות ימים ושנים, און איך האב עפעס געזאגט אויף א געוויסע זאך, אפשר דארף מען מעורר זיין א געוויסע נקודה, און איך האב אים געזאגט אז איך מיין אז א גרויס חלק פון כלל ישראל קען האבן טענות אויב מען רעדט די און די זאך, האט ער מיר דעמאלטס געזאגט אזוי הרב מרדכי. די ווילסט איך זאל קיימען שום קטנות אויף דאס? דאס איז זייער פשוט א עצה, פשוט עס געבן שום קטנות אויף דאס, וואס? טו גארנישט מער, פאק דיך אריין אין בעט, גיי שלאפן, שלאף ביז די הונדערט און צוואַנציק, איך זאג דיר צו, קיין שום קטנות, ווילאנג דו וועסט טון, וועט מען האבן אויף דיך טענות, אז מען האט אויף דיר טענות, אז דו האסט שוועריקייטן, איז א סימן אז דו טוסט עפעס.